Irrawaddy lui kamah ziaktu James Dokhuma bungkhatna awi ka nu Lucknow sipai ka tang ve ta chu ka inchhir rum rum mai a, mahse chepa pawhin mipa ti tawhna lai leng a ti e tih ang deuhin pachuau kan sual tawh si ale. Lungleng chung chung chuan vai khawphai lum ramrilah chuan rawn ka rut ve sauh sauh a. Hawina lam apianga a lah phai thlilum leh vaivut khaw rum rum leh. Lai kingbel rawh phe mer mer chauh lo chu hmuh tur dang awm hek suh. Vaivut khaw kara kan rawng rut hah tui halin kan tui hmuh chhun lah chu lum nal pulh mai. Chawl hal dam lo zet mai hi a ni bawk si a. Thli han thaw ve chhun lah chu tui lum a inleih ang pup a thli dawn man hla lo a ni leh nghal. Mizoram zotui thiang fimvawt thap kak mai, Mauthei a inleh a chakawm thin ngei mai. kum chan ve chauh a la nin avang vangin ka ning hman ngei mai. Engtin nge chung ang ramluma chatuana an lo chen peih tiin chung lai vai ho chu ka thlir zui vawng vawng thin. Mizo tlangval za tam rual tlim khawm chu lungleng lo a hlei tumah hi awm hek lo i. Kan lungleng chuan in lama kan chhungte leh kan lawmnute tan lehkha thawn kan ziak cham chi mai a. Nitin a dak lo thlengah lah chuan kan lehkha a awm ve mahna tiin kan dak fan reng mai bawk a. Nikhat chu ka lehkha a lo thleng a, a pawn atang chuan min rawn thawn tu awm chu rin ka nei sa mai a, a ip pawnah chuan pencil hian fiah lo riaiin. Number pakua pakhat pahnih pathum pakua than zinga Indian Hospital Corps, PO, Lucknow, UP, tih hi a chuang a, a ziak a chhiat bakah ka address a dik chiah bawk si lo nen a lo thleng ve thei mai chu mak ka ti ang reng hle zawk a, a ziak a chhiate phei zawng A chhungthu chu midang thiam zawk ziak tir chi a nih loh avanga thiam leh thiam lova rawn ziak a ni ang tih ka ring nghal a. Lawmawm lamah pawh ka ngai zawk nghe nghe. Chu lehkha ka hmuh phat a ka rilru a lo lang chu. Indopui hmasa a Mizo tlangval rual ralrun tura friends ram kal in in lama an lawmnu te lehkha tur an zinga thiam deuh awmchhun an ziak tir a. A ziaktu lah chu tiluaiin thiam bik hek suh. Pencil in arthai ang nian hian a tawp a tawp a an chhuah hram a. Tichuan lungawi takin an thawn ve ta vang vang a. A lawmnu chu a han beng thleng ve na meuh mai. Chhun lama a lehkha a lo thleng chu a lo sul hawng in thuk mai engah chhiar tumin a bih ngar ngar a. Thiam lo zet mai na ziak chu a aia thiam lo mah zawkin zan khaw thim hnuaia mei engah leh nghal chhiar a nih avangin sipil niap niap chunga a chhiar zo lo dak chhuak leh chuan thaw lak halh pah hian I thaikawibawng te ka lo hmu a. Puan ang kan zar de rirai rah kan run a. Ngaihruatin Lunglen a hril chang chang tia chu lehkha hla a an tulh zui te chu ka hre chhuak rum rum a. Chu lehkha pawh chu ka hnawn nak chuan ka beisei ang ngeiin ka lawmnu lehkha a lo ni a. Naupang sikul zirna ziak loh burin chi pawh thlak chawp hnuk chawlh tawh. A pawh thlakna hmua hma pawr ang pheng pheng. A rin chung nung ber pawh a sen a rin phir awm chi ah chuan HB pencil zum mang hlei lo hian a lo thai pelh sawlh nang mai a. Chu lehkha za awm si lo hlu tak si chu kan zan rawl khawl zawh chuan kan chhiar vang vang a, a thu rawn ziak ka la hriat reng theih zinga pakhat chu tunah zet chuan kan khua chu a reh zo ta ngei mai, tlangval tam zawk in bo zo ta rih si a, kan khua chu a reh hian a reh vawng vawng mai a ni, kan lung pawh a leng tlang bawk a ni ange. Mahnia kan buh phur pawh Bualpui kawna kan kal laiin kan thiannu pakhat inchhuih palh pawhin Awi ka nu Lucknow a han ti kher chu kan CI pa za tluangin a lo hriat fuh a, a ni pati ti thiam ni si chuan a sawi darh zau nasa ta mai a tia a rawn sawi chu. Tun thleng hian kha ka lawmnu leh kha nen khan ka thinlungah a la chamin ka mitthlain ka la hmu tel reng thin a ni tak a, chutih lai Sialsuk khua chu mahni lo mah a nuam kan tih vang lai a nih teh reng nen. Chutia kum khat thil a tlangval tha lai kan han liam fai ta puk chu Nula chang lo nu leh pa chen in an khua a har hlawm hle reng awm e. Kei ni a kal ta a tel ah sawi thu cheng lo. Zanu fakhaw tlangval pawn thuah khai ngat sawmriat chuang bo ta duak mai chu khaw har teh meuh awm tak reng pawh a ni. Zokhua tlang sang tui thatna hmun leh mihring harh khua tak. Mahni tawk a vang lai chen nan a iai awm lo khaw leh an lungrual. Bu leh bala ni se kan la in to del in sorkar lam hmun pawimawh a lo ni chap nen. Kan rual ute pawhin nuam an ti thlung ang zawng a ni ang. Heti hian hla fiam an lo phuah reng a. Kawl ngo lo lengin mi phei hru te, ro lu ra chawi, la lung hnema chan tlangpui, van rim nam rum ruma kan lenna ti meuha an lo awih ve thin kha. Chutih hun lai zet zawngin. Nu la lo sul haw pawh mithi vui haw lam ang ngiai ngiaiin an tum bar hlawm theuh a ni awm e. Ka sawi tawh ang khan keini lah kan lungleng thinna rawh. Kan lawmnute leh kha kan thawn ve pawhin lunglen thu bak chu sawi tur kan nei lo a ni ber ang chu. Khiang awi lo teh hian mi nghak la, chun leh zua run mawi rih la, kum leh thar ka tiam che val an. Aw a thiang a kan len nan, tiin kan khawthen awmsam lukhai tlangval ai thu la hla te chu kan ziak kur ngiai nguai thin. Phai khawpui, hmelhriat loh mihring singsang insul huai huai leh intawl len, mitin mitang chenna hmun leh ennawm tinreng awmna hmun ai chuan lawmnute tap ai vawk chawbel bul pawh ka thlahlel zawk a, khawpui kawt thler kher uar mai leh in chhawng sang in tiang er ur ai chuan Mualkawi rama kan thlam tlai tlan pawh ka thlahlel zawk bawk si a, ka lungleng pheng chuan khawdai vel ram chengker te te chu ka rilru hian ka chhui ka chhui thin a, amah upa tawng taka kan naupan laia rahtlan sava thang kan kamna ram leh Kan tlangval ve hnua lawmnute nena mask thing kan phurhna, tuidum kam leh hmuang lui hnar te, tlang kham phei leh zo ngawpui phei zawng zawng chenin ka hmaih lo. Phul bial tlang leh ka pa nena diar khai pheia thial pup leh leng rah tlan kan kamna leh ri khuma lung dawh chenin October khaw tha thiang chawlh ni tlaia kan lenna thli hiau tlang leh hmun chung tlang te chu ka rilrua a hlui thei mawlh lo. Mahse hun eng emaw ti chen chu hmu phak lovin kan awm rih dawn a ni si a, tiin ka ngaihtuah neuh neuh thin a. Ka lungleng in dawn khawl tih ngaihna hre lo chuan, Kan duh a kan thlan a ni si a, tiin ka inhnem chawp ringawt thin a ni. Bungnihna, Mualpui nuar la kal lai kham rawh. Indopui pahnihna chuan a chim sang ta ngei mai. Khawthlang lamah lah chuan German ral chu thlipui ang maiin a hranin a hrang buah buah mai si a. Khawchhak lamah ni se, Japan sipai chhiar sen loh chuan China ram zau pui mai chu chapui ni hlui a hal ang mai hian a rawn kang thla duai duai mai bawk a. Kar lova an la faiin Mongolia ram chenin an pumhmawm ta mai bawk si nen, khawchhak leh khawthlang indona ralpui in tu chu an in pangaw zial muah muah mai a ni. Kan chuti lai khawvel hun tawng chu kan thlirin keini ngaihtuah awm bawk, in lama kan lungrun pui te lah ngaihtuah awm bawk. Mahse vani a siamin chutia lungleng khawhara kan kur kan kur lai chuan mahni khawlama thla khat chawlh min phalsak ta hlauh mai a. Hawn kan chakna a lo rei tawh bawk a, kan hawn chak chu mawnga hawlh hawlh ang mai hian kan za chung hlawm a. Kan haw dawn zan phei chuan ti ila kan chawl thei dawn tih kan hriat tir atangin a ni zawk e. Kan mu bar tawh lo. Kan kal dawn zan phei chuan kan helh hawlh nasa mai a. Keini Sialsuk khuaruang la sipai tangza chhuak tlang tur pathum te chu zan khuain kan mut hmunah kan pawng sen tlai var der hlawm asin le. Intiam rualin kan chawlh tur thu pawh in lama kan chhungte tu mah hrilh lovah kan ti a. Tichuan an inrin loh hlana thawn thut tumin Aizawl kan chuang chhuak ta a. Aizawla nikhat kan cham a, kan thawmhnaw tam zawk chu rangva thingremah kalh hnanin. A hnua kan chhungte lak leh turin kan Aizawl chhungte hnenah kan hnutchhiah a. Tichuan, keini thian zaho chu incheina tur pawimawh chauh akin, zangkhai takin kan veng lam pan chuan kan kal ta sauh sauh a. Aizawl kawngte chu le ni danga buhfai tukhum tawng phur a, lawmnute nen chi seh lama kan kalna thin ni si hek. Kawngtluan chuan rilru ti thar tu vek khi a ni a, vai lem changa kum khat dawn lai ke a thui kal ta lo chu kan nih avangin rin aiin kan kal thei hauh lo mai a. Chumi ni zawngin thim thut thutah mau buang kan lut thei hram a. A tukah chuan mahni khua lut tur chuan phur takin kan kal leh ta sauh sauh a. Chhiak khawdai mi dum kawn an tih kan khawlan theihna hmasa ber atang chuan kan khua chu kan han thlir a. A la lang kim thei lo nain kan thlen chak tawh phur lutuk chuan min vilh ruih ruih mai a. Kan khua lut tur anga ka insuang tuah chuan ka mur sung sung mai a. Tichuan mi dum kha mahzel chhovin hmuifang tlang kan lawn chho ta a. Sum suih peng atang phei chuan kan intlansiak chho hi a ni ringawt tawh mai a, chal khawh kham kan thleng a, kan khua chu a lan theihna lai apiang atang chuan kan thlir kan thlir a, la lian vunga hmun kan thleng a, neih lai veng atang chuan chiang zawkin kan veng chu kan han thlir vang vang a, kan kal bohlana lo danglam uar tawh tur anga kan ngaihtuah ang pawh chuan danglam awm hmelin a lang lo a, mahni inawmna lai awm leh lawmnute inawm ang te chu ngaihruatin An kum chara lam khuang leh serfang buk ni awm anga lang te chuan, a kum hmasa lama fa vang aw len laia an kum char lei ka puia kan serfang bawl lai te chu min hriat chhuah tir rum rum a. Tichuan hmuifang atanga tha tho taka chhukin kan khua chu nau rual chu chhum hun awm velah kan thleng ta a. Nichina ka sawi tawh ang khan. Hrilh lawkna engmah nei lova thleng thut ngang chu kan nih avangin kan chhungte hlawm chu kan bara khaih nasa mai a. Ka nu lawm lutuk phei chu a tap hawm hawm a. Kan khua ro roah chuan keini chu sipai invawmbo hmasa ngang kan nih avangin a mimir reng reng lawm der kan hlawhin kan phu lovin biak that kan hlawh phian a. Kan kalna lam apiangah min lo chibai lawp lawp vek a, kan chungah mi an beng var ngei mai. Kan ngaih ang ngeiin mahni khua na na na chu a lo nuam na rawh e. Chumi tum chuan nu leh pa ang chhung lo nawm zia leh thlamuan thlak zia pawh ka hriat chhuah phah a. Mahse in ka thlen phat a ka rilru a ka eng helh nghal chu kan kal leh hun tur mawlh chu a ni. Kan kal leh hun tur lah chu a ni Telin a hnai mai si a. Kan bangah chuan calendar Doctor Pahanga Tlangte hmar tih chuang hi kan khai a. Chu kan calendar atang chuan ngawi reng hian ka kal leh hun tur chu ka chhut ru neuh neuh thin a. Ral a zual sawt em avang leh kan hawn leh tikah chuan ral hma tawngah min thawn ngei kan rinril ruk bawk si avangin hawn leh pawh kan tha tho lo zual a. Mahse ralrama mi an thawn kan rin thu chu tumah kan hrilh duh lo. Kan chawlh tur hun chhung thla khat chu kar lovah a ral ni ber hian ka hria. Ka chawlh chhung chuan enge ka tih pawh ka hre lo. Nuam ka ti hman dawn chauh a ka la hun leh ta mai si a. Pangadama mihring nuna hlim hi chuan ni leh thla hi a va rei lo tak em. Ka kal leh dawn zan chuan min thlai in thenawm khawveng te leh laina hnai an rawn kim hle a. Ka sawm ang in ka lawmnu leh a thiannu leh ka thianpa Vanzika pawh an tel a. Men lai chhung chuan Mizo Kristian inthlahna hla khawhar te te sa in lungleng tak in kan zai tlang tlang a. Chindawnah ka ni pasal kan kohhran upa chu a tawngtai a, an chin ta hlawm a. Mahse keini thianza ho ka lawmnu ni hlen ta Lalvuani leh thianpa Vanzika leh Zika lawmnu ni hlen ve ta bawk Zai te nen erawh chuan kan pali in zan kan am a. Chumi zan chuan mut chhuak ka keng ve ta lo a ni ange tih mai tur hian keini thianza ho chu zanreina te chuan min zem ngawih ve chuang lo. Mut hun tawh ah chuan rilṭam vang pawh ni lo hmangaihna avang zawk in hun am nan ar kan kang a. Chawl tura kan bah rika kan riah hnuhnun ber zan kha chuan chakna leh phurna avangin mutmu kan tuah lo kha a ni a. Mahse, chumi zan thawng erawh chuan thinlungui rit churh leh lungleng khaw har ruaiin chu zan hnuhnung chu thlahlel ngawih ngawih chungin hlimna hun tawi te chu kan hmang za ta thung a ni. Khua a thim fel zet chauh ni mai a ka la hriat laiin khawvar ara khuang ta mai a. A tu khaw lo var zawng mahni khua khawvela ka khawthlak hlelh ber leh ka hmangaih ber te leh min hmangaih tu te ka ṭhenna tur tuk sakei a lo ni ta. Ka kal dawn tuk chuan ka nu leh ka pa duh ang ngeiin ka nu ar vulh tal in kan inah chhungkaw kim in ka far nu te in hrang lo chang tawh te nen chawhlui kan kil khawm a. Tuk ṭhuan ei kham chuan min thlah turin ṭhenawm khawveng te leh ṭhen rual ṭha leh laina te an rawn chuangkai nak nak a. Chung zingah chuan ka thiante Zika leh Vuani leh Zai pawh an bang bik lo. Zika chu ka thian bul ngawih ngawih a nih avangin ka pheikhawk leh kamis leh kawmul pakhat ka pe a. Ka insiam zawhah ka pa a tawngtai a, kan inchibai den den hnuah kan chhuak ta a. Kawtkai atang chuan ka unaute leh ka nute chuan kan lan theih chhung chuan min thlir reng a. Chutia ka chhungten min thlir reng lai ral khata ka han hmu hi Tun thleng hian ka mitthla ah a la cham reng thin. Mahse Vuani leh Zika te thian duhna erawh chuan kawt kai atanga min thlir liam mai chu an tum ve lo va, kei la in ka remtin a hek lo. Sunhlumal kan thlen meuh chuan Vuani nen chauh kan lo ni reng tawh a. Ka thiante pahnih ka hawnpui leh tur te lah keima ang bawk. A tua te mah in ngaihsak hman awm lovin mahni mum mum in kan mum a. Thelret kawna inhmuh tlan lo tiam lo phei ila chuan kan inhloh hlen thei hial ta ve ang chu. Chumi tuk zet zawng lung ngaih tuk han ti ngawt dawn ila. Lehlamah chuan a nuam ang lawi hle bawk si. Kawngpui atanga inchhung dung chen vel a hla. Kawng ruh leh kawng peng pawh ni hlei lo hnim buk karah chuan kan inhnaih hle a. Chumi tuma ka rimawi hriat chu. Rimawi ka hriat tawh zing ala rimawi ber. Ka dam chhunga la cham ta reng chu alo ri chhuak ta a ni. Tumawng benga tarki ring ka nih tawh hnu pawha ka bengal a ri thar reng. Rinawm taka min lo nghak fan fan tu leh vawiin thlenga kan nu la ni zui ta zelin mittui tling piau chunga chhuak lo zawk la vawiin ni zawng mualpui nuar la kal lai kham rawh a tih ri chu a ni.